Yaɣi ti tuugi, yaɣi ti lura. Ti lihim picha nim ŋɔ zuŋɔ dabisili ŋɔ din kuli bala maa n yab toli naa, n yab kari naa, n yab mɛŋ lana. Bini n yiɣisi chaŋ n yarila Flight House ni bi ti puhi tingbani zuɣu lana Nana Akufo-Addo. o mini Bawumia ni bɛ ni ʒini ka pii ti yab toli Naa Alasan Yaakubu Tali n-neem o yuli zaŋ ti ni di zaŋ zaŋ niŋ Tamale International Airport ŋɔ maa ni bɛ ka niŋdi shɛli din yɛn niŋ shɛm bɛ kamina ni bɛ ti puhi o ka paɣ o. ni o ni niŋdi shɛli ŋɔ maa. Kambɔrinim bɔhi Dagbaŋ nanim zaa ha n-laɣim gbaagi ni laa chɛ niŋ ma chaŋ ti puhi bɛ yi bee n-dan yaa naan yihi laa niriba ŋɔ maa ni bɛ chaŋ ti puhi laa ti yab Miɛŋlana o dɛligeeti o wulaannima n-ti pahi n-yab Karinaa o gba nyaandoliba o min o wulaannima. n yab ŋmɛŋlana, n yab karina, n yab toliŋlana, o mini o nyaaŋa bɛn yiɣisi n-chaŋ Flight House n-ti niŋ Nana Akufo Addo Naa Ndeesogo ni o ni yihi ti yaba toli na Alahassani Yakubu Tali o yuli ni di zaŋ zaŋ Niamey International Airport maa ni bɛ puhi ya ka paai Dagbaŋ nanim zaa ha. Bɛ mi di yɛla? Bɔhigu ka n bɔhir a, n dahi nya a naa o mi di yɛla? Dagbamnanim zaa ha n-laɣim gbaagi ni laa tinsaata ŋɔ maa bi cham ti puhi ŋɔ bee a'a laannim ŋɔ maa kɔŋko n-chaŋ? So ni tooi yɛli ni ŋolo ŋɔ maa is a politics, ni ŋolo ŋɔ maa di nyɛla a buri mini a ndani yɛtɔɣa. Shɛba ni tooi yɛli ni NPP ni noli n-yiɣisi n-chaŋ ti niŋ lala bini maa puhigu ŋɔ maa domi wula ka lala niŋsim ŋɔ ku yɛn niŋmi bee ka lala chɛndi ŋɔ ti ku yɛn chaŋmi ka yɛltɔɣa bi wuhi ni kadama n-dan yaa naai n-yihiri niriba chana. bee Dagbaŋ kpamba n yihi salo ni bɛ chaŋ ti puhi Nana Akufo-Addo mini Bawumia ka di ti kuli nyɛla lala tinsi ata ŋɔ maa kɔŋko n chana. A hankali puuni m bɔri ni m bɔha Dagbaŋ ti nangbanyini maa di beni, suhudoo be Dagbaŋ Lana niŋdi shɛli din na ŋɔ maa ka a lihiri di picha ni ŋɔ maa, di tam kanli zuɣu. Ma ni mali yɛtɔɣ shɛli ni m-bɔhi a m-bala ŋɔ maa. Buɣim, Way, way, way, way, ti nya buɣim. Buɣim ŋɔ ŋuna. Ti nya buɣim ka do kɔri ni duya guli Dagbaŋ. Shee ti niŋla ni moo. Ah! Lala yɛtɔɣ ŋɔ ti di yɛla ni tiribila yɛn kpɛri yɛtɔɣ puuni. Dom last video ka ti sa ku puhisi sɔhili maa. Ka zuŋɔ maa. Ka di ku ʒiya ni din karita ni yi bi zani, a gba ku tooi zani. Di zuɣu di ni ti tahili ka zuŋɔ ŋɔ Dagbaŋ Dagbaŋ yaɣa ti tuui yaɣa ti lura. Ti ban daa ku ʒiya n-ku mɔnda Zaŋ chaŋ Dagbaŋ International Airport ŋɔ yɛltɔɣa yaɣiti tuui yaɣiti lura ŋunkam daa yɛli shɛli o mali yɛlimaŋli pumpɔŋɔ ka ti shɛba andasaanira kadama ninvuɣu shɛba bɛn daa yɛra ni kadama is a political appointee n dan yaa ni a wa kari shaawara puuni pumpɔŋɔ ka ti shɛba teepa dihili tabira ni kadama Dagbaŋ ti naŋgbanyindi niŋbu din tom NPP mini NDC ni kuli nyɛ ti shɛm ŋɔ nyim ŋɔ maa wallahi ti ni bahi yoli nyom polo a ku chaŋ ti nya ka binnanima ka bi zaŋ politics n vuli bi zuɣu ka Dagbaŋ nanima ti ni zaŋ ti zuɣuri n vuli politics shɛm ŋɔ maa. Yaɣi ti tuugi yaɣi ti lura. Ti lihi picture nim ŋɔ zuŋɔ dabisili ŋɔ din kuli bala maa n yab toli n naa n yab kari naa n yab mɛŋ lana. Bɛ ni yiɣisi chaŋ n-yɛrila Flight House ni bɛ ti puhi tiŋgbani zuɣulana Nana Akufo-Addo, o mini Bawumia ni bɛn ʒini ka pii ti yab toli Naa Alasan Yakubu Tade n-neem o yuli zaŋ ti ni di zaŋ zaŋ niŋ Tamale International Airport ŋɔ maa. Ni bi ka niŋdi shɛli din yɛn niŋ shɛm, bɛ kamina ni bɛ ti puh o ka paɣ o ni o ni niŋdi shɛli ŋɔ maa. Kambɔrinim bɔhi Dagbaŋ nanim zaaha n-laɣim gbaagi ni lala chani ni ŋɔ maa chaŋ ti puhi bɛ yi bee n-dan yaa naan yihi lala niriba ŋɔ maa ni bɛ chaŋ ti puhi Dagbaŋ nanima Dagbaŋ NPP politician bi wumdi Dagbaŋ youth ti yɛtɔɣa N bɔhu ni ku yɛli shɛli ka mali bɔhiri m-bala maa o lahi ti yab nyaŋlana, o dɛligeet, o wulaannima nti pahi n yab karinaa, o gba nyaandoliba, o min o wulaannima, n yab nyaŋlana, n yab karinaa, n yab toliŋlana, o min o nyaaŋa bɛn yiɣisi N chaŋ Flight House n-ti niŋ Nana Akufo Addo Naa Adee suhigu ni o ni yihi ti yaba toli Naa Alahassani Yakubu Tali o yuli ni di zaŋ zaŋ Niamey International Airport maa ni bɛ puhi ka paai Dagbaŋ nanim zaaha. Bɛ mi di yɛla? Bɔhigu ka m bɔhira, n danyaaNaa, o mi di yɛla? Dagbamnanim zaaha n-laɣim gbaagi ni laa tinsi ata ŋɔ maa bi cham ti puhi ŋɔ bee a'a laannim ŋɔ maa kɔŋko n-chaŋ. So ni tooi yɛli ni ŋolo ŋɔ maa is a politics ni ŋolo ŋɔ maa di nyɛla aburi mini andani yɛltɔɣa. Shɛba ni tooi yɛli ni NPP ni noli n-yiɣisi n-chaŋ ti niŋ lala bini maa puhiŋɔ maa di mi wula? Ka lala niŋsim ŋɔ ku yɛn niŋmi bee ka lala chɛndi ŋɔ yi ti ku yɛn chaŋmi? Ka yɛtɔɣa bi wuhi ni kadama n-dan yaa naai n-yihiri niriba chana. bee Dagbaŋ kpamba n yihi salo ni bɛ chaŋ ti puhi Nana Akuffo Addo mini Bawumia ka di ti kuli nyɛla tinsi ata ŋɔ maa konko n chana. Ahankali puuni m bɔri ni m bɔha Dagbaŋ ti nangban yini maa di beni suhudoo be Dagbaŋ lana niŋdi sheli din na ŋɔ maa ka a lihiri di pichanima ŋɔ maa Di tam kalinli zuɣu, ma ni m mali yɛtɔɣ shɛli ni m bɔhi a m-bala ŋɔ maa, Ti Dagbaŋ, ti Dagbaŋ, ti yi bi niŋ suɣulo ni taba, NPP mini NDC, bee n-jɛhi li ti balli Eh, ka ti mali bihi ka bɛ la ti tampahi ti zuɣu. Kama di pala so malila yɛtɔɣ shɛli n-geesiri kamani NPP bee m-mali yɛtɔɣ shɛli n-gari eh, n-geesiri eh, eh, Dagbaŋ nanima. Eh, Tamale, Tamale, Tamale International Airport Di bi ʒiya zaŋ ti Dagbamba. Kile ka ti niŋ li Kile. Di ʒimi zaŋ ti the whole five northern region maa. Tamale traditional airport ka Dagbamba dini n-nyɛ li. Di mi ka Zabaɣisi dini n-nyɛ li. Di nyɛla the whole nation maa dini n-nyɛ li, di pa NPP dini, di mi pa NDC dini. Di zuɣu di pala ti geesirila kadama Ee, so yiŋ dundɔŋ ni nam a, bee so nam dundoli ni, bee so paati dini ka bɛ zaŋ zaŋ ti ka di biɛri so. Ti niŋdi la clear, mani ŋɔ n daa pahila ninvuɣu shɛba n yɛra ni kadama bɛ miri ka bɛ kpuɣi li kaman politics. Ti zaaha dii nyɛla Dagbani n-nyɛ li zuŋɔ ŋɔ biɛɣuni din sa nyɛ tinzuniri gba zaa yuli. Mani ŋɔ n-yɛliya, ya di o tum ni kadiba pumpɔŋɔ ti ya ba talinima di tu ni bɛ yina n-chaŋ n-ti deei bɛ farigu zaŋ chaŋ gomnanti sani. Mani ŋɔ n-yɛli li, bɛ ni viɛla n-di a yiŋa di viɛla. Ba Dagbaŋ nanima, di ŋmana ti sɔhirimi, di ŋmana ti lola binshɛɣu ka niŋdi li ŋɔ maa. Five ni o daa zaaha ka Dagbaŋ nima ka ok Tamale maa Dagbaŋ bi yina ti mɛli, Maka Airport maa ka Dagbaŋ bi yina ti mɛli, ka NPP yina ti mɛli, ka NDC yina ti mɛli, ka Aburi yina ti mɛli, ka Andani mi yina ti mɛli. Di yi pala kadama paati bee Nana Akufo-Addo ni lihi ni o saha pahaya ka o yɛn shee ka yɛn zaŋ Dagbamb bi zuɣuri n to ti ba tiŋ five northern region nim maa zaa why is it belong to the whole five northern region education ni yɛn kana in the Tamale Sata in the northern region ŋɔ yi zaŋ education na ti bɔhim ti maŋa ti yaba Alasan Yakubu Tali wan be o nyɛvuli puuni as gomnanti Karachi am asin o ni yina tin shɛli maa bumbo bini ka o zali ka zuŋɔ ŋɔ ka nanim ti yiɣisi cham ti niŋdi tingbani zuɣulan naan deei suhigu ti mi kulo gba n zaŋ education zaŋ kpɛna shikuru shikuru ŋuni voli zaŋ kpɛna northern region. O yuli nyɛla luɣu dini so pumpɔŋɔ di yɛn nyɛla na Kadima International Airport. The whole five northern region maa is belong to Ghana property. So bi geesiri na Kadima di nyɛla so yuli bee di nyɛla so yuli. But wula ka Dagbaŋ ayi ka a ti lɛ the whole a Ghana zaa ha nanim shɛba ti bi nya ka bi sɔhiri lala. Ka Dagbaŋ nanima, ka bɛn pun suhi pila pila pila pila pila n-gbarigiri ti nima n-dihiri ti ni maŋmaŋ vi. A ba bini n-nyɛ li, a ma bini n-nyɛ li, ka a buri bini n-nyɛ li, ka a ndani mi bini n-nyɛ li, ka wula bee ka NPP paaki bini n-nyɛ li, ka NDC mi dini n-nyɛ li, to wula n-nyɛ kamaa suhibu ka shɛba ban pun yiɣisira n-chana ni bɛ ti niŋ gomnanti Naawuni deem suhigu. Zamaasi ban yɛn yɛla wula? Kpiŋkpahimba bɛn yɛla wula? Nanumba bɛn yɛla wula? Ŋmampirinsi bɛn yɛla wula? Waalanima bɛn yɛla wula? Chimbulinsi, five nɔdiri jɛbala maa zaa wula ka ban yɛn yɛli? You see, gomnanti ni politician nima bi yɛn niŋbu shɛli ka wula ka other sector nima maa zaaha ku ʒiya ka di ku nyɛla ti ni Dagbaŋ bi konko ka bi bɔri ni bi zaŋ ti zuɣuri zaŋ to taba. Ti Dagbaŋ ti tɛhimi deep. Ti bi bɛ kpɛŋɔ ni ti geesi so bee ti yɛn paɣila so but man nya puuni ti Dagbaŋ nanima bi suhi bini maa yomyom pam. Bɛ sɔhi, bɛ, kamaa di ŋmana ti tamla taa mini bɔmpu zuɣu. Bɔ sɔhibu m-bala maa. Kirikirikirikiri ka di pun yiɣisira o tiŋgbani zuɣu la ni yili shɛm maa. Taɣi ti chɛmi ti niŋ o naan deei suhu o kpaŋɔ maa bɔnfaaŋa. Yi bi ʒini ni yi tɛhi yi ni yɛn niŋ shɛm Ka di benefit, di benefit, ti yi nya li, Dagbaŋ ti ni na ku ʒiya ŋɔ, niriba ala ka di na ku yɛn yɛli ni ka di ba bia yɛn kpuɣi Dagbaŋ ti lahinda five Northern Region maa zaa, tuun shɛŋa ku benimi ka di nyɛ tinzunnim n-kana ti lahi be di puuni tumdi di tuma. So yuli zaŋ pa bini n-nyɛ tuŋ. Yin maŋmaŋ yimiya na nti bot aadalichi tuma n-zaŋ zali n-niŋ zaŋ niŋ yi tiŋgbana ni, ka suhi biɛɣu ni bihi sa yina nti teei yi yuli ni yi niŋ binshɛɣu, amaa ka so ŋun niŋ binshɛɣu kpi zuŋɔ yuun kɔbigi nyaaŋa, ka nya nti na bɔri ni yɛn zaŋdi paɣibu n-zaŋ chaŋ ti puhiri so ni o kpuɣ o maŋa, ti yɛli mali nambɔɣu pam. Di yihi suhu chaŋ ti niŋ flat house. Bat soli ŋɔ maa diibu gɔŋ zaŋ chaŋ yuma ayi sunsuuni ti nya yuli ŋɔ maa lala n shiri ku yɛn nyɛli yuma ayi bee din ti n taɣi yuma shɛŋa din be tooni na. Chɛ a ni yɛla ka a baŋ neem gomnanti tali ti Dagbaŋ tim pun bo yom zaŋ ti ta binshɛɣu ka n guuri kpɛhi lala gomnanti tali ŋɔ maa puuni shɛm ŋɔ maa. Baŋmi ni kadiba gomnanti ni yi taai bini o ni tooi lan deegi ti lihi ya yɛtɔɣ shɛli oo. Nana Akufo-Addo laa paaki ŋɔ maa di pilila gomnanti so ʒiɛmani laa hali na n-ti paai na zuŋɔ ŋɔ ka o yiɣisibu tam ti paara Chirawɛ n-che ka o yɛli ni ka gba bee neemi li laa yuli ŋɔ maa. A mi di neemili ka o sheegi bee wan yɛli li ŋɔ maa bɔnda ka di yɛn neemi. Gomnanti ŋɔ maa bɛ bɔrila yɛtɔɣ shɛli ni bɛ dam ti zuɣuri puuni. N yuli m-booni Mister President on social media ka ŋɔ maa ka a zaŋ a hankali pahi na ka share ka like. Salamu alaikum.